Essalawmaleýkim eziz adamlar gowmy ýagdaýlaryňyz ýetip gelen iki müň ýigrimi bäşinji ýylyňyz bilen tüýs ýürekden gutlaýan Allajan inşallah saglykly bereketli düşümli bir ýyl bolsun gowy günleriň köp bolan bir ýyl bolsun menem iki müň ýigrimi bäşde özüme belli planlary etdim belli maksatlary goýdum birinji planym maksadym özüme gowy seretmek. saglygyma gowy seretmek. Çünki hemme zat saglyk bilen başlaýar. Saglyk bolmasa, başga zadyň kän bir manysam ýok, kän bir lezzetem ýok. Ikinji, Allajanyň şu beren haýatyndan lezzet alyp ýaşamak. Çünki haçan göçüp gitjegimiz belli däl. Gowy degerlendirmek, gowy ýaşamak we her pursatdan gowy zatlar çykarmak. Ýagny, koneşna, Allanyň çyzan halal dairesi içerisinde. We bu ýyl bilen baglanyşykly täzeligim bar, onlaýn podkastda başlaýan. W asnawnom onlaýn edýän podkastlarymy, studiýada däl. Öz aramyzda ondan-mundan O ýigitlere hiç hili konkurent bolmaýanam bolup bilmeýänem olaryňam işinde üstünlik bütin ýutub wideolaryny seredýän gowy edýärler işlerini meňki bolsa onlaýn w asnownom başda türkiýe neme başda amerika bilen başlap soň türkiýe ýewropa rossiýa şo taýdaky türkmenleriň peýdaly maslahatlar berip biläýjek türkmenler bilen bile podkast etmekçi nesip bolsa we bu gün birinji podkastym birinji podkastym özüm bilen podkastymyň ady podcast with G ýagny G bilen podkast G kim G men Gulmet. Onda näme, podkastymyza başlaly. Ýöne şundam aýdyp geçeýin, käwagty men arassa türkmençe gepläp bilemok, käwagty içinde türkçe, rusça, iňlisçe sözler bolup biler. Onam aýyplaşmaň. Kän dil bilen ýagdaýyňyzda şoň ýalyrak ýagdaýlaram bolýar käwagty. Ýa-da şeýle diýeýin, adam özüne nähili aňsat bolsa geplemek, Şony ullanýar-da, Koneçny türkmençiligimizi ýatdan çykarmazlyk şerti bilen şu şekilde bolar, eger düşünmedik ýeriňiz bolsa sorap bilersiňiz. Näme onda, birinji podkastimize başlaýas. Hawa, podkastimiziň formaty şu şekilde bolar, podkasta çagyrjak adamlarym bellap goýsun, şu wagtdan üç-dördüne aýtdym, Galanynam wagty bilen aýdaryn. Ýöne şunam aýdaýyn, podkast hemmä açyk. Peýdaly bolup biläýjek bilgileri paýlaşjak adamlar meň bilen habarlaşyp biler. Eger peýdaly boljagyna ynansak, olar bilenem podkast edip bileris, gürrüňdeşlik edip bileris. Birinji özümi tanadaýyn, meň adym Gulmet, özüm aslan Daşuzly aslym. Orta mekdebi Daşuz türkmen türk mekdebinde okadym. Soň Kaýseri Erciyes uniwersitetinde ykdysadyýet bölümini gutardym. Türkmenistana gidip biraz işledim we soň Amerika ýerleşdim. Amerikada şu wagt dokuzynjy ýylym. käwagty biraz kynragam bolsa Türkmenistany küýsesegem ýene-de şükür edýän Alla bärde bolanyma. Amerika gowy bir ýurt, pursatlar ýurdy, opportunity ýurdy. Gowy pursatlary tapyp bolsa bärde ýaňky pul gowy gazanyp bolýar, şony aýtjak boldum. Amerika bilen baglanyşykly bu gün birazjyk aýdyp bereýin. Çünki maňa iň köp soralýan soraglaryň birinjisi Amerika nädip baryp bolýar? Amerika nädip baryp bolýar? Ikinjem Amerikada haýat nähili? Birinji soragyň jogabyny aýdaýyn, Amerika nädip gelip bolýar? Gidýäňiz, bilediňizi alyp, samolýoda münüp gelýäňiz. Ana şo şeýdip gelinýär Amerika. Işiň şutkasy koneşna. Amerika gelmegiň meň bilýän ýollarymy aýdaýyn, oň daşynda üç-dört sany ýol bar. Ony özüňiz barlap görmeli ýa-da şo şo ýollary bilýän adamlara soramaly. Meň bilýän ýollarymy aýdaýyn, birinji green karta. Eger green kartaňyz bolsa, Amerikada iň aňsady. Çünki işe girmegem aňsat, Öý tutmaga maksat, maşyn almaga maksat hemme zadyňyz legalny bolýar. Eger grin kartaňyz bolsa, grin karta her ýylyň oktýabr aýy bilen noýabr aýy arasynda başwurular edilýär. Şondan bir ýyl soň maý aýynda-da rezultatlar açyklanýar. Kim bagty çüwüp gazansa, belli bir nämeden soň, dokumentlerden soň, ondan soň interwýudan soň bärik gelinýär. Ikinji bilen meň bilýänim student wiza. Student wizanam size kömekleşjek üç sany häzir nämäni aşakda bellärin instagram sahypany habarlaşyp bilersiňiz şolar bilen üçüsinem tanaýan üçüsinde-de problema ýok aşakda belläp geçjek olary we soňkusam turist wiza, turist bolup gelýäňiz, gezýäňiz, gidýäňiz. Turist bolup gelseňiz, diňe gezmegi maslahat berýän size. Iş tapmak gaty kyn, gaty kyn. Mümkin däl diýemok, a gaty kyn. Student bolsaňyzam legalny bolýaňyz, конечно, bar, ýöne okaýan ýeriňizde belki iş berip bilerler. Oň daşynda iş tapmak, o-da gaty kyn. Ýene-de mümkin däl diýemok. Ýöne, birden Amerika niýet eden bolsaňyz, Amerika gelip ýaşajak, işlejek diýip niýet eden bolsaňyz, size berjek birinji maslahatym iňlisçe öwreniň, hatýa by bir azjyk beýsini, fundamentini guýuň. Hello, how are you? Ýaňky näme, näbileýin, başga näme bolup biler? Send me your location. Şo zatlar ýaly zatlar da prostoý zatlar. Günlük ullanyp biljek zatlar. Meselem, how can I find a pharmacy ýa-da how can I find a grocery. Şo zatlar ýa-da grocery-a giden wagtyňyz, pokupka giden wagtyňyz, pokupkadaky zatlaryň meselem atlary, reňkler bolup biler meselem, san bolup biler meselem. Şo zatlary öwrenmegimizi Maslahat berýän. Ikinji etmeli işiňiz maşyn sürmegi öwrenmeli. Amerikada maşynsyz gaty kyn. Şu wagt Amerikada ýaşaýan adamlar maňa gowy düşünýändir. Maşyn sürmegi öwreniň aňyrda wagtyňyz wagtyňyz bar çünki bäri gelensoň sürmegi öwrenmek gowa bärde-de öwrenip bolýar. Bärdäki tanyşlara aýdýaňyz tanyşlaryň käwagt wagty bolanak köplenç wagty bolanak. Pul berip öwrenjek bolsaňyzam arzan däl. Şoň üçin želatiýna özüňizem, maşgalaňyza-da aňyrda maşyn sürmegi öwrediň, eger maşgala bilen geljek bolsaňyz, mümkinçiligiňiz bolsa. Ony aýtjak iki glawny zadym şol. Üçünji bilen, eger grin karta bilen gelýän bolsaňyz, käbir adamlar soraýar, aňyrda grin karta bilen barsaň, öýi berýärler ekeni, maşyny ber. Oňa zat ýok. Bärde berilýän zat produkta kömek edýärler belli bir wagt işe ýerleşýänçäň. Ondan soň o oda kesilýär, o kömegem kesilýär. Amerika ýagdaýy şoň ýaly. Ýöne okuw ýagdaýyny çynym bilen bilemak näldigi. Çünki kän adam soraýar menden. Menem jogap berip bilemak. Ýa üç sany ýeri ýazjak. Mundan soň maňa Amerikana nädip baryp bolýar ýa-da okuwa nädip baryp bolýar meselesini sorana şu wideonyň ssylkasyny ugradaryn. Hawa, indi meň ýaşaýan ýerim barada aýdyp bereýin. Men Amerikanyň Waşington ştatynda ýaşaýan. Waşington ştady Northwest-de, demirgazyk-günbatarda, ýa-da günbatar-demirgazyk, nädip aýdylýan bolsa, şo tarapda. Biziň aňrymyzda uje Kanada bar. Aşakda, gapdalda ştatlar bar, Montana bar, Oregon bar, bu tarapda Aýdaho bar. Indi ýokarymyzda uje Ýuwaş okean bar. O taýda uje Amerikanyň ol beýleki ujy bolýar-da, Waşington Steýdi. Waşington Steýdiň gowy tarapyny aýdaýyn, plýus tarapyny. Waşington Steýdiň plýus tarapy bir prirodasy, tebigaty şeýle owadan. Eger tebigata meň ýaly gitmegi halaýan bolsaňyz, Waşington ştadyny maslahat berýän. Iki, Waşingtondaky türkmen komýuniti, Türkmenlerimiz gaty agzybir, bir-birine hemişe destek bolýarlar, arka çykýarlar, kömek edýärler. Şo iki sany plýusy bar. Minusy köp gaty köp ýagyş ýagýar bärde. Ýylyň gidýate paşti 200 gününe ýakyn ýagyş bilen geçýär. Diňe ýagyş ýagyp duranok, kanyýeşna, arasynda günem çykýan wagty bolýar, şo ýagyşly günlerde. Ýöne köplenç ýagyş ýagany üçin hem bäri owadan tebigaty. Ikinjisi gymmat. Meselem, Kaliforniýa ýaly, Nýu-Ýork ýaly gymmat bäri. Tehasdan, Illinoýdan, Çikagodan, Floridadan gymmat bärileri. Şoň ýalyrak bir ştat. Okuwlary gowy. Kiçileriň okuwam, kollejlaram, uniwersitedam, ady belli uniwersitet bärde. Şo tarapyny aýdyp bilerin. Başga Ol iň uly dagy bärde Mount Rainier diýip ady şol dagyň. O taýda-da şoňa ýakyn ýerlerde lyža ýerleri bar, haýk ýerleri bar. Şoňa alyrak primerno başga näme diýip bilerin. Meselem, prirodany gowy görmeýän bolsaňyz, priroda bilen kän nemäňiz ýok bolsa, onda men kän bir maslahat beremok. Öz günüňizem görüp bilýän bolsaňyz, meselem, diýjek bolýanym, türkmenler hökman türkmenleriň arasynda ýaşajak däl diýme diýýän bolsaňyz, onda Washington State-e hökman gelmek gerek däl. Gün, gün, güni, gün çykýan gün azyrak bärde. Indi meň sorajak soraglarym ýene şu, haýatyňyzda eden iň uly ýalňyşyňyz? Iň uly ýalňyşym men özüm barada aýtsam, indi şu surat. Düşündiňiz dämi? Ol hemme üçin geçerli däl kanyşda. Men özüm üçin aýdýan liçna. Iň uly eden dogryňyz diýip sorasaňyz, iň uly edýän eden dogrymam Amerika göçmek. Çünki çyndan hem köp zada mümkinçilik bar. Şonuň üçin dogry bir karar alanymy pikir edýän. Iň uly dogry karar diýip aýdyp bilerin. Iň dogry karar diýip aýdyp bilerin. Indi eger adamlara bermeli bir maslahatyňyz bolsa, näme maslahat bererdiňiz? Meselesi. O-da meň pikirim, başda, kanyýeşna, saglygyňa seredip, gowy görýän işiňizi etmek. gowy görýän işiňizi etmek. Meselem, men kompýuteriň başynda oturyp bilemok. Ýa-ki testerdir ýa-da başga zat edip bilemok şony. Koneşna, eger mejbur bolsam ederin, ýöne başga-da wariantlar bolan wagty men şony edip bilemok. Şoňa köpräk pulam bolsa. Men meselem dostawka etmegi men gowy görýän. Ýa-da blog ýöretmegi men gowy görýän. Ýa-da käbir ýerlerde organizator bolmagy gowy görýän. Yani, yani toy märekelerde zatlarda. Ee, onun daşında nemem iň uly maslahatym şu. Gowy görýän işiňizi ediň. Saglygyňyzy göz öňünde tutup, gowy görýän işiňizi ediň. E, haýatyňyzdan lezzet alyň. Hawa, bugün e, bugünlikçe şeýleräk podcast. Şundanam uzynam kän uzyn bolmazmyka diýýän. Ýene-de soraglaryňyz bolsa soraň. Elimden geldigiçe, bildigim kadarýla aýdyp bererin, ýazyp bererin, ýazyp ugradaryn. Oň daşynda diňe podcast däl, meselem, aýda iki sany podcast, iki sanam habar programmasy, öňem meni yzarlaýan, takip edýän podpisçikler bilýändir. Men habar programmasy alyp barýardym. Şoňa dowam etjek. Hep ýagny ýyl aýda iki sany habar, iki sanam podcast. Oň daşynda ýene käbir paýlaşmak isleýän temalarym bolup biler. Onam kiçiräjik gürrüňdeşlik şeklinde siziň hem pikiriňizi sorap, öz pikirimi aýdyp, şoňa ýaly kiçiräjik wideolaram arasyna goýmakçy, iki-üç minutlyk wideolary. Nesip bolsa köp köp görüşeris. YouTube kanalym täze. YouTube kanalyma goldaw bermegiňizi, destek bolmagyňyzy, poddeşka etmegiňizi, support etmegiňizi haýyşt edýän. Näme onda? Arasynda gülkünç waýnlar, tanslar, olaram boljak. Podkastime-de YouTube kanalymda dowam etjek nesip bolsa. Gowy myhmanlarym bar indiki hepdelerde öňünden belki aýdaryn soraglaryňyz bolsa sorarsyňyz. Oň daşynda-da habarlaşyp durarys. Näme onda iki müň ýigrimi bäşinji ýyly her birimiz üçin gowy geçsin, saglykly geçsin, bereketli geçsin. Saglykda görüşeliň.